Selamat datai ngagai cerita seram Iban. Terima kasih ngagai kita ke rindu ninga cerita seram Iban ari aku. Subscribe dulu au sapa ke bedau. Baka biasa, aku deka besampi ke kita ke udah subscribe YouTube channel aku tu. Sehari tu aku deka besampi ke pengerai kita. Allah Taala ti bekuasa ngarap ke semua sida ke subscribe YouTube channel aku tu tubuh sida iya meruan kuat sereta diberi pengerai ti manah, dijauhka ari penyakit, beri mih sida iya pengering ti chukup kena sida iya bejalaika idup sida iya dalam besari-sari Tuhan ngambi sida iya meruan lantang nguan menua. Amin. Nyadi sehari tu, aku deka macha cherita ti dikirim Sima ukai nama mat, Tinduk enggau Antu. Sebedau nya aku ka minta ampun enggau kita semua enti utai ditusi aku tu bisi salah jaku nak nyamai didinga. Aku perlu nyebut nama tempat ba dini aku ke kena utai tu ngambika nyemetak didinga kita. Tang semua tu ukai salah endur nya, dini-dini pun bisi antu. Semua tu salah aku. Aku nemu, tusah orang ke arapka cherita aku tu. Tang tu meh amat nyadi dalam pengidup aku. Sehari tu aku meranika diri bekungsi pengalaman paling seram dalam pengidup aku. Cherita tu sebenar iya baru aja nyadi dalam pengidupku. Nama aku Sima, ukai nama amat. Nyadi cherita tu nyadi taun lepas. Aku orang Kapit gawa ba Sibu ditu. Ukai nadai kereja ba menua diri empu, tang laban aku ka ngiga pengelaman kereja jauh mimit ari menua diri empu. Enti nama-nama nyadi ba diri sebilik, senang ka ngabas. Laban Sibu enggau Kapit mina tiga jam aja. Nya meh aku milih Sibu. Udah ke Covid suba, aku alu gawa ba Sibu. Aku ukai nyebisik pemandai, mina ambih pom lima aja, SPM aja aku tu. Nyadi aku gawa ba belah supermarket baka nya. Udah nya aku bisi masalah enggau kami sama kereja, kita penemu ka kitai manah baka ni kitai enda ngachau pengidup orang mesti bisi orang ngai meda kitai. Bai kelalu mayuh masalah ba endur lama aku ke gawa aku pun lalu pindah kereja. Aku baru aja gawa ba ditu ba supermarket siti tu baru dua bulan lebih baka nya. Bisi sekali dalam jam dua belas tengah hari baka nya, baka biasa kami tu ngetu makai. Macam-macam merandau kita penemu orang indu selalu betulik. Ngai ko ke iya nya, nama kita ka menulik kungu iya. Eh bula de niti legi ka de minta tulong iya. Iya meh minta tulong ka ma aku ke reti aku ka kiya. Aku ninga ja sida ke berandau laban aku ke agi baru aku agi malu-malu enggau sida iya. Aku mina senyum-senyum aja enda nemu ka nyaut nama. Udah nya enda lama telipon aku bebunyi. Hello Mel. Pulai deh Mel. Pulai diatu deh. Nama deh mak. Ibu deh. Ibu deh inde Andy udah nadai kasih ayo Mel pulai deh. Nai kemaya mak. Baru aja diatu aku agi ba sepital tu. Udah tu iya bai urang ngagai bilik mayat iya pulai deh endo pulai. Aku asai kena pechaya indai ku telipon tadi madah ke ibu ku udah nadai. Jari ku gegetak-getak, ai mata ku laju aja naya. Indai Andy nya madik biak niang apai aku. Semua kenangan, memori aku enggau ibu ku nya niki ingat ka aku magang. Ibu ku nya mengiga ka aku kereja mula-mula aku gawa ba Sibu suba. Aku chukup rapat enggau ibu aku nya. Maya niang apai ku nganu ku bedau mit suba, ba iya mendul aku lari semua. laban iya maya nya agi bedau dara bedau bisi anak semua nyadi aku tu sigi anak madik asi ibu ku nya. Nama agi sima ok dik sapa ko dik tadi sima nama utai nama utai padah sima aku enda dapat ka nyaut sida iya aku alu ningkap ko mua aku ba mija aku alu nyabak awak awak ke iya dulu sima lagi enti deh ok deh nyerita ke ngagai kami semua au sima. Bisi dalam sepuluh minit baka nya aku ke nyabak. Kasih ga ku meda bala kaban ku ke nganti aku, sida bedau nemu cherita ulu ili. Ibu aku udah nadai. Peda ku sida tiga iya enda bebunyi. Aku ka pulai aku ka pulai ku. Au sima tapi deh perlu madah ngagai miss dulu au. Aku ngendas ai mata ku ngai ke dipeda bala customer ngai ke peda semua orang. Aku alu ngiga supervisor kami peda ku iya ba stall benung ngasuh pekereja bukai ngira-ngira stok barang ke baru datai. Bedau bejako ku alu supervisor ku nanya ku, Kena ngan kita sima? Laban ke mata ku mireh baru tembu nyabak. Alu iya ngasuh dua iko pekereja nya pansut dulu. Miss, bulih si mun kami mau cuti? Kami mau balik ka pit enti kami meningga. Iya merening ku utai anak nyaut ku. Cham nio kami mau padah ngan kita. Kita pun tau sendiri na, Sabtu dengan Ahad sik boleh cuti. Tapi tau emergency miss. Aho tau kami tapi iya enti kita bukan keluarga terdekat. Mun keluarga terdekat macam mak kita ka bapa kita adik kita boleh kita terus balik. Tau enti kita susah sikit. Ti pun kita bau ja kerja situ. Acham tok la. Esok kita boleh cuti sebab esok isnin. Isnin dengan selasa kita cuti, rabu kita kerja balik boleh sik? Au la miss. Supervisor ku nya pun alu keluar alu ninggal ka ku siko aja ba dalam stall maya nya. Udah nya bisi siko laki datai ke sama enggau kami gawa. Siba. Nama deka pulai kapit pia. Au okey. Tapi kitai ambih gawa legi pukul enam lemai. Ni bisi bas, ni bisi van maya nya. Nama ngai nyewa kereta deh. Enti deh amat emergency. Ngena kereta aja lah dek. Ambih kereja tu dek alu pulai ke Kapit pukul semilan malam baka nya dek datai dian okey lah nya. Tapi nya lah bisi extra charge enti kitai ngemai kereta ari Sibu tu ngagai Kapit. Enti deh sanggup. Aku meri deh nombor telefon orang tu. Sanggup ku okey. Sanggup ku amat meh ku datai ba Kapit sehari tu. Ah ok lah aku meri dia nombor telefon Cina tu. Laban ku kala nyewa kereta bia. Ok kereta bia murah lah ari tempat bukai. Dipandak ke cerita aku pe nyewa kereta nya. Nasib maya nya kami baru aja gaji tekena ke emergency baka tu. Ambis ja kereja aku alu pulai ngagai rumah laban aku nganti orang ke nganjung kereta nya laban agi dikena orang. Dalam jam sepuluh baka nya baru sida iya nganjung kereta nya ngagai aku. Ka penda Antek ku aja meh sida iya. Bisi kesal ga ati ku laban aku enda kala deriba jauh agi pun malam-malam baka tu. Dah ga aku tu enda kala deriba ari Sibu ke Kapit. Ka peda utai emergency amat ga maya nya. Maya nya aku deriba enggau sabak-sabak laban aku tekenang ke niang ibu ku. Udah sejam ku deriba maya nya dalam pukul sebelas lebih malam baka nya. Poopp. Malu mat, nama bau tu? ku aku bejaku ke diri. Aku bisi nyium bau but. Dibuka disilak ke aku magang utai dalam kereta aku engka bisi bangkai tichak tapi nadai ka disium aku baju ku tubuh ku ukai ka. Udah nya bisi dalam dua ratus meter udah aku ke nyium bau but nya, aku tepeda ke orang bejual ba tisi jalai. Siko ini tubuh iya bungkuk. Aku alu ngetu ba tisi jalai laban perut aku udah geriuk. Aku dah lapar laban tengah hari tadi aku enda sempat ka ngambihka asik aku laban aku ke nyabak. Udah nya pulai kereja tadi aku enda mikir ka makai semua. Diatu baru aku bisi berasai perut aku lapar. Kereta bukai tan ada mansa malam nya peda ku. Sunyi aja jalai. Aku alu paking ba tisi. Aku pansut. Nama taja juah dinik? Indik nya enda nyaut. Ina nunjuk ke utai jual iya. Peda ku asik dalam periuk kera udah ditepua bedalam plastik lalu ditunjuk ke ngagai aku. Tang peda ku tikai kena iya enggah utai ke dijual iya nya ukai kimis tauka tikai ke selalu kena orang bejual nya. Tapi peda ku daun. Daun besai-besai engkah iya mayuh-mayuh ba dia. Sinu ku meda indik nya. Aku mikir ini nya orang tusah, orang berinsa. Aku sebenar iya enda kala makai asik dalam periuk kera, tang bai perut ku udah lapar nya aja ku utai jual iya. Ambi ku sitik plastik. Berapa tu nek? Iya enda nyaut ku. Jari iya nunjuk ke sepuluh. Tang mua ini nya redu redu berening aku. Aku enggai mayuh runding, engka ini nya lelak ku dalam ati aku ka. Aku alu meri indi nya sepuluh ringgit udah nya aku tama dalam kereta. Ka makai terus meh ku dalam ati aku ga dalam lang parking. Dibuka aku siti alu di empa aku. Belubah lubah aku ke makai. Nyamai ga sepi ku belemak lemak. Asai asik angat kitai nya udah nya dengkah enggau minyak engkabang kitai nya. Asai nya sepi ku maya nya. Aku senyum udah nya aku meda indi nya baru. Peda ku indi nya udah nadai ba dia. Ai, jampat meh ini nya pulai, ku dalam ati ku. Udah nya buka aku siti da diempa aku. Uek! Uek! Ku aku muntah. Nama tu? Nama tu nak nyamai amai? Hah? Nama tu tu bau mat? Peda ku asi nya nyau belendil-lendil. Nyau baka ke bisi ulat. Ulat asi nya. Aku pansut keluar, aku alu muntah, muntah, muntah kediri. Aku ninga orang bisi batuk palik aku kanan nadai orang palik aku kiba pun nadai orang aku merening baru anu indi ke bejuai nya tadi nadai ke indi nya aku lalu tama kereta jampat lalu di start ka aku kereta aku peda ku talipon ku udah ambis bateri ka aku enda ingat ka ngechas talipon aku tadi utai ke kena ngechas dalam kereta nya pun nadai. Tapi aku nemu ulah jalai Sibu Kapit tu udah ngilah ke nawi lurus aja. Udah nya empai bulih sepuluh minit ari endur ini ke bejua tadi. Aku ninga batuk nya baru ba belakang ku. Aku malik ke belakang nadai ka. Ati ku nyu kesal maya nya. Udah nya aku bisi ninga baka bisi orang ba atas perabung aku. Kereta aku nya baka kedenyak ku orang. Aku enda tentu ulih deriba maya nya laban ku majak merening-merening ke atas. Udah nya ku madahka kita, aku bisi meda orang bejalai ba tengah-tengah jalai buak iya panjai melakangka aku. Digusuk-gusuk ku mata aku, agi ku utai nya depan ku. Pipit! Pipit!

ke bunyi kereta ku asai ke bisi orang ngetuk perening ku kanan perening ku kibuk nadai ga udah nya makin balat ga makin balat ga orang ngetuk pintu kereta ku udah nya bisi dua tiga kereta belakang ku baru ati ku senang mimit baru ati ku lantang mimit tang semua kereta nya laju sida iya alu ngelih aku semua horn horn aku nyadi tinggal meh aku kediri aja udah nya enda lama udah nya aku bisi ninga Ke munyi utai belagu ba belakang aku. Bau buet nya datai baru sama enggau bau ke disium aku mula-mula tadi. Peda ku ari cheremin kereta nadai ga orang. Huh huh huh huh ba kiri kanan pending ku. Anang aja ku. Aku alu malok steering kereta ku. Udah nya tiba tiba ku nyium bau rum. Bau ari luar kereta, bau getah, bau tayar kereta. Aku alu ngetu ba tisi jalai takut ke tayar ku nya meletup tusah gek ga ku dalam ati ku. Taja maya nya aku takut amat ka ngetu takut ka keluar. Aku meranika diri pansut, pansut ku ari kereta ku gadai-gadai. Aku narit seput ku dalam-dalam. Aku meranika diri malik ke belakang laban aku ka meda utai ba atas kereta ku. Kira ku dalam ati, satu, dua, tiga. Aku lalu merening. Nadai ga utai peda aku. Udah nya ngerenji magang bulu pegu aku. Udah nya aku ngasai ke bisi utai ba sepiak aku. Aku alu ngechik tayar kereta aku sitik-sitik. Maya ke ngechik nya dipegai aku tayar aku semua disipak-sipak aku nadai ga nama-nama. Bau rum nya tadi udah nadai agi. Udah nya aku berasai bisi orang megai tanah bau kuaran belakang. Palik aku nadai ka, aku lalu jampat tama dalam kereta sekali kaki ku rasa ke bisi orang nego. Berasai amat aku maya nya. Udah nya aku ninga orang nya ketawa baru hehehehehehe. Aku lalu tama jampat ngagai kereta, aku lalu nekan minyak kereta aku enggau laju Laban maya nya bai aku kelalu kesal, aku kelalu laju, aku enda nemu aku tama simpang ni, aku bejalai aja. Udah nya makin dalam aku tama simpang nya, aku ka nika tang aku rindang amat meda utai ba dia. Aku alu neruska pejalai aku, aku pun enda nemu ba dini aku maya nya. Baka ke bisi suara ngangauka aku, aku asai ka ngiga suara nya. Aku ngasaika aku ba siti endur baka ukai ba menua kitai laban aku meda kayu ba menua nya tinggi amat besai amat aka kayu aja pun dah mesai kayu kitai ba menua bayangkan kita daun sida iya empa pemesai sampai daun nya nutup langit udah nya aku ngasaika tubuh aku chelap amat tiba-tiba aku malik ke belakang. Sekali aku meda jalai ke ditengah aku tadi lenyau, nadai dipeda aku. Aku ngusuk-ngusuk mata aku, tang amat, jalai nya udah nadai agi. Lenyau baka nya aja, baka ke jalai bukai nya tadi. Aku malik ke depan, tiba-tiba aku bisi meda rumah panjai lama depan ku. Tinggi tiang rumah panjai nya berukir ke ulal. Atap sida iya ngena tikai wi. Lain! Lain rumah panjai orang nya nah kala ku meda. Tengah laman sida iya besai lapang amat. Tang tang sunyi baka nadai orang. Petang aja rumah panjai orang nya. Engka tu meh rumah panjai orang kelia agi disimpan sida iya. Manah meh! Ku dalam ati aku ka. Aku alu sangkai ba depan rumah panjai orang nya laban aku ngiga ngiga suara ke ngangau ke aku. Aku alu pansut laban aku rindu amat meda rumah panjai nya. Udah nya aku bisi ninga dua tiga iko nembiak ketawa hehehehehehe. Gining gining aku ngiga ketawa nya nadai ka orang tang nadai orang pansut peda aku. Aku pen bejalai jalai ba luar rumah panjai nya merati ke tiang nya siti siti alu dipegai pegai aku. Sekali udah nya aku bisi ninga orang besai nyawa orang nya dinga aku bejaku tang enda terang enda jelas utai sebut sida iya. Aku pun enda paham nama utai jaku sida iya. Enda lama udah nya palik aku ke atas peda ku Pansut magang sida iya serumah. Indu laki semua mua sida iya sama magang. Kurang lebih aja peda ku. Aku ninga sida iya bejako. Tang mulut sida iya nadai engkebut. Mua sida iya enda puas ati meda ku. Sekali perening ku kanan, aku meda ini ke nyua asik dalam periuk kera nya tadi bisi ba dia. Inek! Inek! Oi inek! Tang ini nya enda nyaut ku merening aku pening enggai. Aku berunding ka. Jauh mah agi ini nya bejua. Jampat amat agi datai ari aku. Benung aku ngangau ke ini nya, sekali sida iya serumah alu nurun ke baruh semua nuju aku. Ba dia aku ngasai ke diri empu takut. Aku ka tama kereta tang sida iya udah ngepung aku. Baka nya bunyi sida nya dinga aku. Mata sida iya melut baka ke ka makai aku pun bisi. Bendar aku ngesaika sida iya tang sida iya kelalu mayuh. Maya sida iya ke megai ku nya ukai asai kitai ke sama-sama mensia ke megai. Enti kitai sama mensia bisi asai angat tang sida tu chelap tubuh sida iya lemi Aku enda nemu ka madah ke kita baka ni tang kulit sida nya asa kelempong meh aku nego sida nya. Tang bai sida ai kelalu mayuh nya meh sida ai enda alah aku. Aku nyabek maya nya aku udah betanah aku udah nudok ke diri empu betanah. Huh huh huh. Anang anang. Ku aku ngasai ke sida iya. Enda lama udah nya Aku nyium bau wangi amat. Bau baka enti bungai dichampur kitai mayuh-mayuh baka nya meh bau nya sium aku. Udah nya datai siku laki enda ngena baju, tubuh iya penuh pantang, kering gaya iya peda aku. Iya bediri, semua lalu ngundurka diri. Pulai deh. Ukai menua deh ditu. Ku iya bejaku enggau nyawa ti apas. Iya lalu nunjukka jalai Aku merening jalai nya, tiba-tiba sipang ke enda aku tama nya tadi udah bisi baru. Tadi sipang nya udah lenyau aku ingat meh nadai agi sipang nya tadi kati sipang nya tiba-tiba tau bisi. Aku alu beruman nama kediri dalam kereta, kereta alu digustan ke aku alu dipusin ke aku. Maya kereta aku bejalai nya aku enggai agi merening ke belakang. Aku alu nerus ke pejalai aku, bisi dalam lima belas minit baka nya baru aku nemu jalai besai. Berasai lantang mesput aku maya nya udah datai ba jalai besai. Udah nya aku neruska pejalai aku, sepanjai jalai nya meh aku nyium bau wangi nya tadi, bau bungai ke dipadah aku tadi. Peda ku jam udah pukul tiga pagi. Aku mupuk ari Sibu tadi pukul sepuluh malam, diatu udah pukul tiga pagi. Aku alu bedau mansa sung agi. Aku mina irau ke sida indai ku ke nganti ku laban biteri telipon ku udah ambiah. Tang sepanjai jalai nya terus semengat nadai utai ngachau aku agi. Tang runding aku maya nya aku enggai badu-badu ngenang laki nya tadi. Mua iya lekat aja ba mata aku. Sika diri agi iya nya neh, ku aku bejaku kediri. Terima kasih meh dek udah nulung ku. Enda berasai mulut ku nyebut baka nya. Enda lama udah nya aku datai ba sung. Enti datai ba sung ke datai dau meh bekapi lebih kurang dalam sejam baka nya. Amat ku rusu mengat nadai utai ngachau ku. Asai ke pula magang utai ke ngachau ku sepanjai jalai tadi. Datai ku bekapit, aku alu ngagai rumah niang ibu ku nya laban iya disenggai orang ba rumah iya ba pasar dia. Ka pukul lima pagi baka nya baru aku datai. Dini enda indai ku nyabak meda ku datai ku mai aku tu bisi nama nama tang aku madah ngagai indai ku aku ngemula ku iya kereta ku jai tadi aku nganti orang datai nulung ku udah ga telefon ku ambi bateri ku aku madah ngagai iya benung aku ke tama ngagai rumah ibu ku nya aku nyium baru bau minyak wangi nya balik ku belakang laki ke nulung aku tadi bisi ba dia Aku ka ngagai iya tang jari ku udah ditarit indai ku. Perening ku baru, laki nya udah nadai agi. Maya nya macham-macham meh soalan ba dalam runding ku. Baka ni laki nya tadah tadi tu? Sapa laki nya sebenar iya? Nama ga sepanjai jalai tadi aku tu kena kachau? Nama iban ka antu orang ba rumah panjai nya tadi? Udah nya nyabak mah aku merak bangkai ibu ku. Kasih deh ibu kempang deh ninggal ke kami semua ibu. Meh sabak sabak mah aku pagi pagi nya. Enda ngetu ngetu nyabak mah aku ngingat ke diri empu begulai enggau ibu ku nya hari mit suba. Pagi nya tumu kami semua mupuk nganjung ibu ku nya ke pendam. Lebuh sida ibu ku tu ngena chara sembahyang bisi pederi datai. Maya ke sembahyang ba pendam nya, ngam-ngam ga pederi nya depan ku. Tangat magang bisi ku. Tubuh ku berasai enda nyamai. Nginsik senginsik mah ku tu tadi aku nyu enda terenah ke diri empu. Makin aku jauh pederi nya, makin nyamai ga tubuh aku nyau enda entu angan. Udah nya aku lari ngagai kereta. Indai ku pun meda aja, laban ke orang ke benung mekang semayang nya iya enda ngangau ka aku. Udah tembu indai ku alu ngagai kereta aku. Iya nanya ku nama ga aku tu enda enggau orang semua. Aku ngemula ke indai ku, Enda dapat aku tu, ke luput aku tu tadi. Enti enda dapat ke sepita, ke sepita. Enda ngawa mih, enda lama aja tu. Aku ke pulai tu ma ke tinduk aku tu ngantuk mat mata aku tu. Dipandik ke cherita, aku datai ba rumah, aku lalu ngalik kediri udah temu mandi. Ba indai ku makai semua pan aku enggai. Maya aku ke kalik nya, aku sekali agi nyium bau wangi nya. Aku lalu jampat angkat ngiga utai nya. Tang nadai ke utai nya peda aku. Aku lalu tinduk. Tindu aja aku lalu bemimpi betemu enggau laki nya baru. Kami dua iya merening pangan diri, iya senyum ngagai aku, aku pun senyum ngagai iya. Ba dia bisi ayun kayu endur ke orang ke berayun nya, nyadi kami dua iya berayun ba dia. Kami dua iya baka orang ke besulu. Udah nya aku nyandih ba iya, iya megai-megai puak aku. Tang iya enda bebunyi, iya nadai bejaku. Senang amat ati ku maya nya aku berasai lantang. Taka ama aku. Benung nyamai aku ke tinduk, aku digerak indai ku. Dani mang dani umbau tinduk nya. Deka malam ari mali tinduk maya tu. Emm-emm-emm-emm ku aku ngeliat. Aku asai kena pechaya. Asai ke baru aja aku tu mejamka mata. Sekali aku meda jam udah pukul enam lemai. Aku narit seput aku ngingat ke mimpi aku tadi. Asai ke ukai mimpi? Asai ke amat tanya tadi? Aku senyum. Aku nya asai ke labuh pengerindu enggau laki ke dalam mimpi ku nya tadi. Nama utai meri ditujum-tujum meng. Mandi deh mandi. Udah nya makai lagi. Nama enda lapar daripada makai ari kemari. Udah nya indai ku pansut ari bilik aku. Aku agi ngalik laban aku ke bedau lembau. Udah nya aku ngiga telipon ku. Sekali aku tepeda ke mayuh tapak kaki orang dalam bilik ku. Besai-besai tapak kaki nya. Nya belumpul aja lantai bilik ku tu. Nasib indai ku enda meda tadi. Alu dilap aku jampat bendar ku ngelap-ngelap tapak kaki nya. Udah aku ke ngelap tapak kaki nya, aku lalu mandi, aku makai. Udah nya aku berumban tama ngagai bilik aku baru laban aku ke tinduk. Laban aku ka betemu enggau laki nya baru. Indai ku enda ngelarau aku laban iya nemu aku lelak. Tang kebatai nadai aku tu bangga lelak. Aku ka betemu enggau laki nya baru dalam mimpi ku. Dalam jam semilan malam ke nya aku udah tinduk. Sebedau ku tinduk nya aku bisi nyium bau wangi nya baru. Sekali baka ke utai diachih. Amat datai baru iya dalam mimpi ku. Kali tu kami dua iya begulai tinduk. Au, begulai tinduk. Begulai tinduk maksud ku baka pengawa urang ke belaki bini nya meh kita pun nemu. Laki nya megai baruh ku megai tubuh ku semua semua nya asai nyata asai ke amat amat asai ke ngenyenda utai nya. Nya asai ke bisi ba dalam bilik tu. Aku nadai asai takut aku nadai asai nangi rindu aja ati ku. Udah nya aku dani tubuh aku berasai berat aku lelek. Peda ku kaki ku bisi bekau lebam lebam. Bisi empa iti ba selentang pah aku. Awak ka aku aja, aku tuchum kediri ngingat ke nama utai nyadi malam tadi. Udah nya aku berasai gian ka betemu enggau laki nya tiap kali aku tinduk. Nyadi setiap pagi aku nuchi bekau tapak kaki orang nya laban pagi pagi aja mesti bisi bekau tapak kaki iya. Dipandak ke cerita, start ari nya aku nyau ninting hari aku betemu enggau laki nya. Siang ku diatu nyu nyadi pandak malam ke panjai. Dianti ku belama pulai kereja, aku datai rumah aku alu beruman ninduk ke diri. Nyadi tiap malam aku tu nyerah ke diri ngagai laki nya. Aku begulai tinduk enggau iya. Amat berasai magang utai nya asai ke nyata meh amat. Asai ke mensia ke enggau aku ti indu nya. Tang enda lama udah nya pengidup aku seratus peratus berubah. Asai ke mimpi magang. Aku badu ba endur laku gawa. Sebenar iya nih ulih ngemadu kediri baka nya. Tang semua urusan aku mujur magang. Aku nya bisi kereja manah Aku nyadi kerani ba opis swasta. Aku enda menemu kati aku tu bulih. Tiba-tiba orang call ngagai aku ngasuh aku datai interview udah nya aku alu bulih. Baka ke temu kita gaji kerani tu kan nya besai amat. Ambis seribu lima, seribu lapan paling tinggi pun dua ribu lebih mimit aja. Tang gaji aku ku madah ke kita tu ukai tusi pula. Sebulan atai belas-belas ribu. Amat ku madahka kita, mali ku ngemulaka kita aku pun enda nemu kati utai tu tau nyadi. Aku nanya bos ku, Nama gaji ku besai amat? Nama deh enggai? ku iya madah ngagai aku. Mesti meh aku ka. Aku nyau tekenyit. Kemaya meh aku kala megai duit nyampau nya. Mula-mula kumbai ku scammer. Tapi udah nya aku nanya orang ke gawa ba dia, sida ai madah lama sida udah gawa ba kompeni nya. Engka meh gaji orang kereja ditu besai magang ku dalam ati aku ke maya nya. Tang enda ga laban aku ke ulih meda selip gaji sida ai semua, gaji paling besai orang gawa ba ditu pun dua ribu setengah aja. Pelik amat aku maya nya. Tanpa muas aku berunding baru aku nemu. Engka laban udah aku ke sebana enggau minta tulung laki ke dalam mimpi aku nya, udah nya ke aku bulih kereja tu. Empai bulan seminggu aku madah ngagai iya, aku udah bulih kereja tu. Makin hari aku tu makin sayau, makin rindu ke laki ke dalam mimpi ku nya. Kami dua iya besulu entara dunya, entara menua. Dunia nyata enggau dunia sebayan. Kami dua iya mina betemu ba dalam mimpi aja. Ku Tusi orang, aku tu selalu bejaku kediri. Laban orang suah nanya aku. Sapa enggau da bejaku sima? Udah nya aku tiba-tiba sedar. Laban untak aku tu tiap hari aku mikir laki nya aja. Aku mega nadai ati ngagai orang laki. Enggai aku meda orang laki. Semua laki madah aku tu sumbung. Aku tu tekejik ku orang laki. sampai aku kala ngeludih orang laki laban iya ka ke aku. Aku madah aku enggai tang iya ke majak. Nai Sima, aku amat ka ke dik. Sima, anang meda ngaga ku mega tu, balas chat ku saut call ku. Laki nadai guna enda mereti hah enda meda pendiau diri empu. Aku tu kejek meda pendiau diri nya. Dik nya mina selap kaki aku aja. Pui. Aku enda berasai nyebut utai nya semua. Kadang-kadang aku mikir nya semua ukai aku. Enti suba aku tu ukai orang ke udu bejaku bagas bejaku. Anang ge ka nganu orang ka nyumpah orang. Diatu pama utai enda ngam mimit peda aku alu pansut meh jaku jai aku terutama ngagai orang laki. Nya meh orang laki semua takut ka aku anang main-main sida enggau aku. Bisi sekali petungga kaban ku ke sama rumah enggau aku malam ba kami dua iya. Laban kaban ku nya serumah enggau aku, enda patut ga aku muru petunggal iya. Agi pun kami duai bela maya sewa rumah. Enti inu enda ngawa lah, ku aku madah ngagai iya. Nya diatai meh petunggal iya tu. Laban petunggal iya tu madah ke diri diau ba kami duai tu mina seminggu aja. Laban bilun ah ujung minggu tu, ku iya madah. Iya saja ngagai Sibu dulu ka bejalai-jalai, ku iya madah. Agi pun iya nadai pengawa ba menua. Nyadi petunggal iya tu sigi orang kuat sembayang. ka makai semayang ka tinduk semayang ka bejalai semayang semua meh semua semayang magang pengudah petunggal diau ba rumah tu aku nyau angat aku nyau enda nyamai asai sampai ka aku nyerauh ba dalam bilik siba siba nama ga deh nai ngawak deh siba. Aku ngena kediri aja narit seput aku enggau dalam dalam. Enti nitih ke ati aku, aku ka nyangkam petunggal iya nya. Aku ka nganit iya. Tang enggai aku meda petunggal iya nya taja petunggal iya nya nadai ngaga nama nama mesaleh enggau aku. Agi pun sepanjai petunggal iya nya diau ba ditu, Laki ke dalam mimpi ku nya nadai agi tama mimpi aku. Bendar ku sebedau tinduk bejaku kediri ngasuh iya tama dalam mimpi ku nadai gia nyumbau wangi nya agi pun aku nadai. Udah nya ba opis ku macham-macham masalah sampai aku tu kena anu manager aku. Macham-macham meh utai dah nyadi pengudah petungga kaban ku nya datai. Bisi sekali. Maya nya aku baru pulai kereja. Nyadi kaban ku tu enggau petunggal iya benung makai. Baru atai sima, Aram, enggau kami dua ti iya makai. Enda aku makai. Makai meh. Aku nyautt kaban ku nya tang aku enggai merening iya laban aku enggai meda petunggal iya. Aku baka biasa pulai gawa sigi napau asi udah nya makai ba bilik aku aja. Ngam-ngam seduai iya baru makai, petunggal iya alu besampi. Besai-besai nyawa petunggal iya nya besampi. Tang petunggal iya nya ukai besampi makai. Tau Tuhan Jesus enti bisi antu bisi sitan dalam rumah tu asuh iya lari Tuhan. Bedau ambih petunggal iya nya besampi aku alu nikau kasik ba jari aku ngagai iya. Sapa di anang dia ba ditu di pansut ti hari tu? Bunyi suara laki, Aku pernah ingat semua tu, semua tu ditusi kaban ku. Mata aku melut, aku bejalai rigeng-rigeng alu niki mija alu nunjuk kedua iya. Nadai orang ulih ngambi iya ari aku. Iya udah diempu aku. Enda! Sitan enda ulih begulai enggau mensia. Nadai kuasa ulih ngalahka kuasa Alai Taala dalam dunya tu. Maya nya ambih pingai mangkuk semua ke bisi ba dapur nya alu ditikau aku ngagai seduai iya. Bendar seduai ngelari ke diri takut ke kena utai tikau aku nya. Enda lama udah nya baru aku tumbang. Tunggal kaban aku nya alu besampi ke aku. Lama iya besampi ke aku bisi dalam dua puluh minit baka nya baru aku ngeleda. Aku lalu dipese iya enggau Ai Kudus, maya aku ke dani nya pedih bala aku chukup pedih. Sima. Sima. Nyadi ito petunggal aku sima. Nyadi iya to sigi ulih meda utai ari bedau minyak suba start umur iya lima taun. Mula mula suba apai enggau indai iya pun enda arap ke iya enda pechaya ke iya. Lama lama baru orang arap ke iya. Nyadi ari mit ba iya ke takut semua nya iya rajin semayang sampai sehari ito. Iya sigi aktif enggau pengawa ba gereja semua. Enti baka orang bisi kena histeria tauka kena kachau, nemu iya ngubat ngena chara sembahyang. Nyadi sebenar iya sima, aku sengaja ngemai iya kitu laban aku ngasuh iya meda dik. Iya nadai ka kini-kini pun aku ngemula ke dik tang ke batang iya petunggal aku tu diasuh ku ngubat dik. Laban aku ke baru enggau dik, diau enggau dik serumah, aku meda ulih dik tak lain sima. Mula-mula aku datai suba, rumah tu behabuk aja. Nadai disapu, nadai dituchi. Udah nya aku meda mayuh tapak kaki orang dalam rumah tu. Bisi tanah semua meh dalam rumah tu. Udah nya aku nyium bau bungai. Macam-macam bungai nya sebening pala aku. Seram gaya rumah tu mula-mula aku datai suba sima. Maya aku baru nyingkangka kaki ku ngagai rumah tu, asai ke bisi orang nawih aku, pending aku asai ke disepu orang. Tang aku ngai bemunyi maya nya aku ngai nanya dek udah nya enti deka nemu enda nemu la dek sedar tau ke enda setiap malam aku selalu ninga dek ketawa ketawa kediri beranang orang ba dalam bilik udah nya dek ngagai dapur ngagai bilik besai belanda landa ketawa semua kali meh dek ba belah lantai ditu eno beguling guling bepusing pusing ditu. Ka ku madah deh ngigau tang setiap malam deh baka nya. Aki pan aku meda ulih di diatu makin lain peda ku sima deh makin pelik. Kadang kadang deh ok kadang kadang aku enda nemu deh dalam dunia ni aku pun enda nemu sima. Deh penemu aku ke nya baru ngelala deh nya aku nemu deh diatu ukai baka deh ke suba deh urang bukai diatu peda ku sima. Kadang kadang deh bejaku kediri ketawa kediri aku suah meda deh bejaku kediri. Paling enda ulih diterima aku dek ngambi mayau orang sepiak udah nya dipulas kede pala iya udah nya ditikau kede mayau nya. Sedangka ngelama tu deh suka mai enggau mayau enti deh bejaku deh selalu melut-melut ke mata deh pendiau deh tu seram. Anang ge enti deh bedapur benung masak kediri deh megai piso aku sigi enda berani mansang ngagai deh Simong lama tu. Udah nya indai deh selalu nanya kede ba aku. Ukai diatu aja ari taun nyin suba. Iya ngasuh aku ngajar dek laban iya madah dek enda sama enda baka suba agi. Bala madik dek ngiga dek tang dek enda ngena ati ke sida iya. Suba dek tu ukai nyatau bisi cuti mimit alu pulai dek ke menua alu ngabas bala madik dek alu ngabas indai dek. Udah nya peda aku dek selalu renjan jako ngurang nyumpah nyumpah urang nya aku pelik amat enggau dek nama kebuah dek baka tu. Nya aku ngasuh petunggal aku meda meda dek. Maya kaban ku ke madah ngagai aku, baru aku berasai nesal, baru aku berasai besalah ngagai indai aku enggau bala madik ku. Sima, aku enda ulih ngubat dek penuh laban utai nya udah chukup lama ba tubuh dek. Agi pun dek udah nerima iya, dek ngasuh iya datai dalam pengidup dek. Nya iya enda ulih keluar ngan dek, nya iya enda muntang ka pansut ari tubuh dek. Enti dek ikhlas ka muai utai nya, Aku ulih ngemai deh betemu enggau siku ibu tu enda jauh ari sibu tu. Iya ulih ngubat deh kering ka ati deh anang kakang-kakang semua pengawa deh ngelama tu ukai seratus peratus ari deh tang ari iya. Nya meh nama teka deh utai pinta deh ditunai ke iya magang tang deh enda nyadi deh empu. Laban tubuh deh udah di empu iya. Semua orang disayau ke deh lenyau ari idup deh. Iya ngai meda deh empu orang. Semua munsuh deh tauka orang ke ngai deh peda deh sigi pedih laban iya. Patut meh ku aku berunding. Semua laki ke ka ke aku tauka sapa-sapa ke orang ke ngagai dipeda aku semua sakit magang. Sida iya ukai sakit biasa-biasa aja tang sampai sida aksiden, sampai sida masuk sepital bebulan-bulan, sampai dutur pun enda nemu nama penyakit sida iya. Diatu baru mata aku tebuka, baru aku ulih befikir. Aku setuju enggau seduai perubat pegila. Malam nya, tusah aku ka tinduk laban aku udah sedar aku nyau takut ka tinduk. Tang bai aku lelak kereja tadi, jam pen peda ko udah pukul dua tiga pagi baka nya, aku pun tetinduk. Udah nya aku bemimpi betemu enggau laki nya baru. Iya merening ku enggau mua nganu. mata iya mirah nyau ka pansut leka mata iya. Ai liur iya nanya aja tang iya enda bejaku. Aku tu Dani. Nasib mimpi ku dalam ati ku. Aku ka ke jamban sekali aku meda mayuh bangkai indu utai. Bisi indu manyi, bisi ke sulai, indu naning, macham-macham indu utai dalam bilik ku. Aku enda nemu ari ni sida iya tama. Enda patut seretai magang tama dalam bilik aku ke dalam ati aku. Udah nya aku ke jamban, aku nuchi nuchi mua aku. Maya aku ke pejam nya, aku tepeda ke mua laki nya baru. Tubuh iya penuh enggau indu utai. Aku jampat jampat muruk mua aku enggau ai. Udah nya aku nelan riu aku laban aku kesah. Udah nya aku alu ngetuk bilik seduai iya. Pansut seduai dek. Champat seduai dek pansut bedak seduai dek tok. Aku alu ngemai seduai ngagai bilik aku. Petunggal kaban ku alu nyapu indu utai nya enggau jampat. Nasib tu bela cuti sehari tu. Berubat di sehari tu au. Kuat ka ati dek. Besampi belama. Udah kitai tembu makai legi kitai mupuk. Anang mayuh runding deh ingat ke Tuhan aja sampi ngarap ke semua pengawa kita mujur saritu. Sebedau nurun berubat nya sengit sengit asai ati ku asai ke enggai aku nurun udah nya aku bisi ninga suara. Enti deh muai aku lenyau magang utai ke bisi ba dek diatu. Semua orang ngai meda dek udah tu merinsa idup dek. Suara nya jelas amat bepending aku. Meda aku nyau kasek kasek enda menu ku laban kaban ku tu sigi meratika aku. Sima. Ok dek. Laban dek au. Laban aja utai nya au penguji magang nya. Dipandak ke cerita kami pun lalu mupuk kaban ku driba petunggal le sepiak iya aku duduk ba belakang.

Laban seduai iya takut ke aku merejuk ari kereta, seduai iya pun alu madamka lagu nya. Aku ngelingkang aja ba belakang, aku alu nyekak petunggal iya ari belakang. Aning ngemai iya berubat, enti dih enggai pedih. Meda baka nya kaban aku alu ngetu ba tisi jalai laban takut ke sida iya eksiden. Nulung! Nulung aku deh ambi deh ai kudus sebedau dalam biak aku. Haa. Aku alu dipesik kaban aku enggau ai kudus, udah nya aku alu luput. Semua tu aku enda ingat, semua tu ditusi kaban ku ngagai aku. Maya nya aku enda sedar ke diri, aku luput aja. Udah nya datai ba rumah orang ke ngubat nya, aku alu digerak seduai iya. Alu dibai seduai iya sepiak-sepiak meh seduai megai lengan ku. Maya nya tubuh aku berasai lemi magang pala ku sebening aja. Asa duduk dia eh. Seduai bela nulung ku lagi, bela besampi kitai tiga au. Ikhlas deh endo. Muai utai tu ari dek. Au ibu ikhlas ku. Kaban ku enggau petunggal iya ba belakang ku, ibu nya ba depan. Maya sida tiga ke sembahyang nya balat ribut maya nya. Aku pernah kala meda ribut ngemala malat nya, aku asai ke ka tumbang maya nya. Nyau bedesing aja utai ba pending ku, baka ke ba dalam TV nya peda aku nyau ayan magang ba depan mata ku. Ari mula-mula suba aku ngagai rumah panjai nya, kami dua iya begulai tinduk ba dalam mimpi semua pansut magang ba depan mata aku. Anak muai aku sima anak muai aku sima anak muai aku. Maya nya aku udah bulih kekuatan aku. Tuhan tulung aku Tuhan aku ikhlas ngelepas ke iya Tuhan aku beserah enggau deh udah tu Tuhan nama nama ti nyadi dalam pengidup ku Tuhan ampun ka aku Tuhan gerai ka aku Tuhan. Tiba tiba angin perngetu Aku lalu muntah ba dia. Puji Tuhan. Maya nya aku ngasai ke tubuh aku lempung, chukup lempung. Baru asai ulih enseput sepak ku. Aku ngasai ke ngelama tu setaun nya nyau baka nya aja. Tantu enda ulih begulai enggau mensia enda. Dunya kitai enda sama. Dek udah nyerahka diri ngagai iya, tubuh dek diserahka dek. Mula-mula sigi senang meh pengidup kitai ulih tu ulih nya. Lama-lama kitai diempa iya dipajuh iya. Kitai nyau jauh ari Tuhan, jauh ari diri sebilik. Aku nemu endo, dek mula-mula iya nadai niat, tang dek alah ayu laban utai tu. Utai nya nitihka dek ari darah dek. Nya meh kitai endo, enti kitai atai kain, anang bejalai jauh malam. Utai nya sigi lekat nutu kitai. Enti kitai alai semangat, nya meh kitai dititih, ku utai nya. Aku nyabak ninga nya, aku baru teringat maya aku pulai ke menua maya ibu ku ke nadai suba. Bai aku tusah ati maya nya sampai mudis aku penda diganti aku sehari-hari nyentuk ke hari siti. Dipandik ke cherita udah aku ke berubat nya, puji Tuhan utai nya nadai agi ngachau aku. Aku pulai ke menua, aku nyau manah baru enggau sida indai ku enggau bala madik ku. Aku udah badu gawa ba endur aku gawa nya. Aku dibuai bos aku laban iya ngai nguna aku agi. Aku udah ngadang semua utai tu. Semua utai ke bisi aku ngelama tu lenyau magang udah aku ke berubat. Tang aku besyukur ngagai Tuhan diatu aku udah gerai, diatu aku udah pulai ngagai jalai Tuhan. Semua orang ke sama enggau aku kereja ba opis nya pun nusi ngelama tu aku tepelik ke sida madah mua aku nyau nadai seri. Orang pun enda takut ke aku. Nyadi diatu aku udah whatsapp, aku udah call ngagai sapa-sapa ke orang ke kala dianu aku, kala disumpah aku ngelama tu. Aku minta ampun ngagai sida iya, bisi ke ka ngampunka aku, bisi ke enggai. Aku paham, enda mudah orang ka ngampunka kitai enti kitai udah jaku jai enggau orang. Aku diatu setiap ujung minggu ngagai gereja, aku semayang belama. Enggau kisah aku tu, aku ka mesai ngagai kita, nadai jalai mudah, nadai jalai muntang dalam dunia tu. Semua perlu usaha magang. Nuju bala indu tauka laki, enti kita laki ulih padah ngagai indai kita, madik indu kita tauka bini kita. Enti atai kain, anang bejalai jauh malam. Nyanti mudis belama. Laban utai nya rindu ke darah kitai. Udah nya enti kita kala kena kachau, anang diau diri aja padah meh ngagai apai indai tauka orang dipechayaka kita tau berubat ngagai kita alah ayu baka aku. Sekali agi aku minta ampun ngagai kita enti aku bisi salah jaku bekunsika cherita aku tu. Aku minta kita anang nganu aku tau pelajaran paling besai dalam idup ku nya aku ka bekunsi cherita aku enggau kita ngambi kitai sama-sama ngambi pelajaran ari kisah aku. Nya aja cherita aku terima kasih semua.